Di dewra berê de paşakî pir qelew hebû. Hiş û eqlê wî li ser têrkirina zikê wî bû. Hingî kêfa wî ji goşt û birincê re dihat, taştî, firavî, şîv û pişte şîva wî tev xwarina goşt û birincê bû. Hem bi desta dixwar û hem jî piştî xwarinê destê xwe nedişûşt, dida ber pozê xwe û bên dikir. Ev paşayê çefçelek û zikbirçî roj bi roj goşt girt û mîna dewarê beslî xurt bû, êdî ji ber cangiraniyê qiran di laşê wî de nemabû. Ji xeynî xwe bide ser kêleka rast û çepê nikaribû du gava li pey hev bavê jî wekî kurê camêraş xwe rabigere. Rojekê ev paşa bi xwe hesiya. Ku bi van kîloyê zêde ti jiyanekî bi rûmet jê re nemaye. Xeber şand pey wan bijîşk û dixtorê di nava bajar de, got bila tev werin ka ji bona qelsbûna min, ji bona zeîfbûna min derman çi ye bila ji min re bêjin. Ew çi bixwazin ez ê bidim wan. Ji her deverî zanyarê vî îşê hatin qesra wî, îlat jê re gotin, derman danê. Hineka digot rojê du dana bixwe. Hineka digot nan nexwe. Hineka digot piştî xwarinê rêvaçûnê bike. Lê vê gotina wan qet feyde nedidayê û ewî jî nikaribû ji devê xwe kêm bike. Wisa bi wan kîloyê xwe yî zêde ji xwe re heyrî ma. Camêrek bi vê nexweşiya paşa hisiya û berê xwe da qesra wî. Dema hat huzûra wî, ji ra got paşayê min. Min bihist ku tu ji vê qelewbûna xwe bêçare mayî û pir xemgîr î. Bijîşkê di vî bajarî de tev hatine cem te lê nikaribûne tu feydê bidin te. Ez mirovkî falbêj im. Beriya ez bêm hizûra te min di derheqê pêşeroja te de li mal fal vekir û min dît ku wa umrê te mehek maye. Hema xwarina xwe ji devê xwe kêm neke heta ku tu dikarî bixwe. Lewra ji vir û heta mehekî din tê bimrî. Bi vê gotinê paşa hêrs bû û got, Ez ê ji rastiya vê gotina te çawa bawer bikim? Ev tu çi dibêjî hişête serê te yan tu nizanî ku te bivrê xwe li qurmê darê xistiye haya te jê tune? Zilam got, Ji bona tu ji min bawer bikî min bavêje girtîgehê heta meha min biqedi eger tu mirî ji xwe oxira te ya xêrê be. Lê eger tu nemirî, min derxe meydana bajar û min daleqîne. Zilam bi vê gotinê da fêmkirin ku neweyî di gotina wî da tune, heta mehekî umrê wî maye. Paşa hema gazî leşkerê xwe kir û got vî zilamî bigirin bixin girtîgehê û heta mehekî di wir de bihêlin. Piştî vê hevaxaftinê paşa tirsa mirinê ket dilê wî. Her saet û her deqe mirina wî dihat ber çavê wî. Her roja dihat ji roja buhurî bêtir tirsa dilê wî zêde dibû. Êdî ne xew dike çavê wî û ne jî dilê wî diçû xwarinê îşteha wî ji her tiştî hat birîn. Paşa bi sehkirina navê mirinê ji halekî ket halekî din. Carna xwe keys dikir wekî hecar nan bixwe Lê mirin dihat bîra wî hema kevçikê xwarinê ji destê wî dike ser sifrê. Bi vî awayî mehek bi zor û zehmetî bihorand. Roja dawiyê çavê xwe vekir ku wa sax e. Ji kêfa dixwest bide ber tilîliya lê şerm dikir û dixwest bifire lê perê wî tune bûn. Ji leşkerê xwe re got zû herin wî falbêjî bînin hizûra min. Dema falbêj hat huzûra wî. Paşa got ka te got mehek emrê te maye. Eva tu dibînî ez saxim li hêmberî te me. Û ez ê vêga te li meydana bajar taleqînim, divêca gotina xwe yî dawî bêje û bila te bibin ser sehpa îdamê. Zilam beriya dest bi xeberdanê bike keniya. Keniya û got paşayê min, kal xwe binêre, tu wekî berfa serê çiya Helyayî û tu bûyî mîna taw derzî. Û got ez ne falbêj bûm. Kî kengê dimri ji Xwedê pêştir tu kes nizane. Lê belê te digo dermanê qelsiyê ji min re bêjin. Min ji vê gotinê pê ve tu derman ji bona te nedît. Û dermanê min jî wa feyde daye te. Eve tu zeîf bûyî. Paşa got, Wellahî tu rast dibêjî. Helal beş te re. Û hinek xelatê biqîmet danê û berê wî da mala wî. Gelî birana, dema we nan xwar, luqmê devê xwe piçûk bigirin. Xwarina xwe baş bicûn. Heta ji we bê malê helal bixwin, Lewra ji heramiyê kesî têr nexwariye. Beriya hûn herin ser sifrê têr birçî bin hê herin xwarinê bixwin. Dema hûn ji ser sifrê rabin jî zikê xwe mîna dawolê piv nedin û nîv birçî rabin. Mîda xwe bikin sê perçe, hinek ji bo xwarinê, hinek ji bo vexwarinê, û hinek jî ji bona bêndayîn û standinê tucar mîda xwe tijî nekin û piştî xwarinê xwe dirêj nekin. Mala Xelîlê Sêrtî rehma Xweda lê be di Nehcul Enama xwe de di hinek beytan de wiha gotiye, Bixwe tu ji bo quweta taetê, Ne bo lezzet û kêf û pir şehwetê. Piçûk çêke loqma û qenç hel bike, nezar ba lê loqma hevala meke. Bi nanê tu destê xwe paqij neke, bi kêrê û destek tenê qet neke. Heçî hate ber te tu pê razî be, gelek talibê tiştê xweştir nebe. Hinek xweyê di berza dûpaşî bixwe. Heramî û tiştê bi şubhe nexwe. Ku goşt girt di na te ji heramî bitin, duayê te êdî qebûl nabitin. Gelî birana ez nabêjim dev ji xwarin û vexwarinê berdin. Lê hûn ji devê xwe hinekî kêm bikin ji bo siheta we pir baş e. Li pey nefsa xwe neçin, lewra pêşiyê me dibêjin,